ye nɔvi lɔlɔ wɛ mi do gbana me sia me va gbe nke ya vala ji ŋkɔ nye nye dem ne nya me ne va mo jija gbana subscribe ne subscribe vala ke mana ma video kpla me nɔvi ye le veve ne eh, akpe dada ne ina subscribe so kpla me yo le video ma mi awele doji Enu sue ɖe me maƒo nu tso egbe eya nye be eh, demonstration midi be míawɔ le Accra gbɔ me, míawɔ le Ghana dukɔ me. Edze be míwɔ le ƒe me. Edze be míwɔ le aƒlawo gbɔ me. Vevietɔ mía ame yiwo míle aƒlawo me kpɔ videowo tso mía nɔviwo ƒe TV ɖewo dzi. Mekpɔe be aƒlawo tɔwo le fu kpe. Vevietɔ ame yiwo ƒe aƒe le eh, Togo me kple Ghana me wole yi le gbɔgbɔ wònye be woƒe agbenɔnɔ eku ɖe mɔ ma dzi. Demonstration fix the country eka mía me yi ʋetɔ wuiwo le Togo le Togo me le loa me mía me yiwo le eh, Ghana me eʋeawo le fima eka mi. Mele ŋku tsa nye mekpɔ ke ɖe ame ɖeke ŋu le nu ƒo tso fix the count yiwo le wɔwɔ abe ale yi csf tɔwo le gbɔgblɔ eh, free mind family tɔwo le gbɔgblɔ yi mekpɔ ke ɖe ame ɖeke ŋu yata mekɔ video akɔ va mɔ dzi ele veve ɖe be mia mia nɔte ne mia tse mia wɔfu mi tasi ŋkume sisi na mia tɔwe miaƒe dukplɔla wa ɖe miaƒe mp kple minister wa ɖe mi tasi ŋkume sisi na we ne mia gblɔ nyateƒea na we we have to disagree to agree Egbe yi me be magblɔ na mi koe ma. Evitɔ mia uh, excuse me to say miatɔwe. Enye ne me dzi vi ɖe. Automatically evinya nɔ clever wum. Jokes aside, ta míaƒe dukplɔlawo aɖe wole ŋgɔgbe na mí. The system we are looking for them to fix. Eya nye be agbe mele sɔsɔ na mí o. Meva wɔ nyewo passport le ho. 50 Ghana cedi ya me ƒle form.

Vɔ mi be embassy le mia si le fi. Embassy le mia si le fi. What is the purpose and the functionality of embassy? Kpekpe ɖe ŋkɔ le nye na. Passport ɖeka ya me va wɔ le fima 800 Ghana cedis. Mia me yo mia ti wa translate mi gba gan eh, de leke wona Dubai pe ga

ɖewo lém officers wo kpe ɖe ŋu nye wo lém systematically wo kpe ɖe ŋu nye mi feel form teƒe yi wo gblẽ mi feel vɔ he me va do ɛ ɛ miaƒe embassy le fi ɖe efui me kpe nye ɖeka yi me yi fuma me yi abu dhabi zi gbɔ zi eve hafi me wɔ nye wo me renew nye wo passport nu ka ta le be ne wo nɔ anyi si gbe agbea mi they should fix the system our leaders know he me le dzodzo le aƒe pas eh, leke wɔnɛ airport miaƒe airport xoxoa

box ma ɖe free ye medze be na he fe ɖe ta o vɔ nye he me gbɔ me he fe ɖe ta which is also one of the corruption we are talking about is free how come they took money from me okay ma gblɔ na ɖe na wole mɔdzi fifla ne di be ya sɔmɔ le Ghana dɔɔ me ya o nye be edi be ege ɖe airport gbɔ e e e airport e me nu sia nu kple be ya wɔ demand for receipt demand for receipt There is no money you will pay that is going to government without receipt. Eya ma tsi na wɛ. Nu evelia yi ma gblɔ nye be edoa me be ne fixi ɖe. Nuwo le dze be ne fixi corruption esu gbɔ akpa. Ne mi de corruption dzi kpɔtɔ ɖe doa me ŋutɔ atsi. Ne mi lé tɔ ɖe video yiwo mi wɔ va yi me wɔ va yi gbogbo ɖe, wa kpɔ be Dubai tɔwo gblɔ be ɖe the only difference between we and Africa people is leadership.

nyewo card ma kɔ nyewo card ma he electronic card ma kɔ he kɔe kpa le mɔ dzɔ eya mi le gbɔgblɔ be no fix doɔ me na mi etsi mi le zɔzɔ o eh, light mi le zɔzɔ o wa va wɔ deal gbegblẽ wɛ ye wo du me vi ne le fukpe fifi la data me nye nu vie le yi o me nɔ data ƒe nyagblɔ me va Ghana me va kpɔe la Freeman family le Ghana fifi la mi kpɔ video yo ɔtsɔ ewɔ live video le facebook etsɔ mi kpɔe ɖa you can you ghanaian bloggers they are trying like like wa miawe mi le dɔwɔ mi nu viwo mi le dɔ agbie de mi be ni vivi eya ta ko mi va mɔ dzi agbie mi be ni vivi jagbagba fix the country ya me sia me kple Ne wòmate ŋu ado dzi agba nàyi ne nàva wɔ nu ka? Ne nàva yi ŋlɔ comment na video ɖe, va yi like video ɖe, yi ɖe Facebook nàva yi nàva yi like Facebook comment ɖe, akpe ɖe Facebook ŋu be nu ka wòava yi share information ma na ame bubu, wòarecommend information na ame na ame bubu, akpe ɖe eh, YouTube ŋu be nuka wòana ame bubu nase be nuka video ya ɖe edze be nakpɔe haɖe be nɔ video yawo tɔgbi kpɔ. Vɔ ne zi dodoe bla asi ɖe asi ɖe atame ya wòmenya le nakpe ɖe mía ŋu ɖe ekema ne da ƒu wòmekpe ɖe mía ŋu eka mía me vie. Enu yi mi le gbɔgbɔ be fix the country mede kuku na wɔ ele vota ɖe dzinoma yɛ NPP tɔ enye. Ne wodzra doɔ me ɖo ɖe menye wò ɖeka egbɔ agbe ɖo dugbe o. Ne womedzrae ɖo ɖe mía ƒete mía kpe fu. Ne wodzrae ɖo tse mía ƒete mía nɔ miaɖu miase vivi na gbea eya koe we are not asking for evil we are asking for good eya nye nu yi mele gbɔgblɔ le mɔ dzi dzagbagba nava yi partake meganɔ aƒeme gbe on a fourth ya wole gbɔgblɔ alo first Tso first kɔ yie pete amesiame le ɖe dzadzra ɖo wɔ demonstration ŋkeke ɖeka wo akɔ wɛ ŋkeke tɔ wo akɔ wɛ o me ga kɔ feo wo teŋ wɛ ŋkeke vovovo police service wo me mo sugbɔ le miasi mia va mia va dewo pete le camp be no va wɔ dɔ no va protect mio ta society wo le nyɔ eyiwo ŋkeke yiwo na ko dzagbana do ne na va yi partake le me akpe ɖe miawo. Mía tɔwɛ, wo tɔ kɔɛ nye be no bla taye, no ɣi tinti, no va nɔ yi le gbɔmɛ. No nya be yo nye politician wɛ. No va tɔ ɖe gbɔmɛ, no va nɔ gbɔgblɔ be yo vo gbe sese wɛ. Yo e wo, mía mɛ yo me de school de teƒe ɖeke o ɖe. Mía va nɔ yovu gbe wo, mía va di dictionary haƒe mía nɔ gbe wo gɔmɛ se. Eya nye ma. Case le Chief Justice gbɔ fifila. Wolé be ele fraud ɖe wɔ. Milé to ɖe nya mawo ne miasrɔ̃ nane le eme. Milé to ɖe nya mawo ne miasrɔ̃ nane le eme. Aleke wòdzɔ o? Anas va yi record amewo gbogbo ɖe gake mekpɔ ta nɛ o. The system is still corrupt. Kaka wònye be Chief Justice dzo va die. Ah. Míawo egbea ɖeko míagblẽ le mɔ dzi. Nyateƒea ɖe míagblẽ le mɔ dzi. Agbea mídi be wòavivi ya ta ko míeva mɔ dzi. Nyemaƒo nu didi o. Fix the country, ame sia ame dze agbagba be nu ka nate ŋu awɔ ne wòakpe ɖe ame ɖe ŋu. Ɖo manyi de ta le asiwò de ta mele nɔviwò si o. Ʋu video kɔ da ɖi ne nɔviwò tsɛ nekpɔe be ɖe this is what is going on. Na ame sia ame nenyɔ le eɖokui me. Emɔ gblẽ ɖa ɖe accident yiwo le dzɔdzɔme yi nu viwo.

Nyantetsi mava kɔ eg woma kɔ ga ɖe kɔ na nyantetsi wawo. Ghana will just have to pay for a specific be ya ma kpɔ le kura le fie xe o. Better still coupon ya wa ne. Ya nye ma mi le me. Corruption to akpa si akpa. Ne yi ɖe ECG ye, ne yi ɖe water service ye, ne yi ɖe transport service ye, teƒe ɖe sia ɖe kɔe corruption kpe. Fix the country ele veve ɖe. Nɔvi lɔlɔwe, mebia dagbe na ame sia ame. Mekɔ video akɔ va mɔ dzi kple susu be mía tɔwe ɖe. Wò tɔ koe nye be woabla tae, woatsɔ kukua woaɖɔ gaŋkui abe ayi me dɔ. Woava nɔ ivu gbe gagã do. Fifilawo le four by four ƒle na we yi mía dumeviwo mekpɔ etsi ne mía nu. Edzo mele mía si o. Ɖe aye be wo secure millions of dollars. in other words thousands of dollars ne woaƒle ʋu na wo kple wo srɔ̃wo kple wo viwo nonɔ me they tell you are better ordinary miawo ta lo miawo ta ya mi le avɔa o miawo ta ne wo medo le aƒe o de woasui be agbe is normal it is never normal it can never be normal ne wo medo le aƒe o de miƒo nu kple ame yiwo le gbe dzi ame ɖewo le gbe dzi mi ƒe mi ame ɖewo deko deko mi ge ɖe me deko mi dzo le aƒe ya. ta me enyae mele gbɔgblɔ mele gblɔ with vevesese sometimes you even see the emotional effect on me mi kpe fu ya fukpelawo mi ye we want better life we want better life ame yiwo le yovo de be yiwo nye yovu de they are not better off than us miaƒe selfish interest kple tagbɔ sese de eya awɔ be mi le fukpe meƒo nu didi nɔvi lɔlɔwe mianɔ kame